Tlodi ag anghydraddoldeb cymdeithasol yng Nghymru. Yn ôl Llywodraeth Cymru roedd dau ddeg tri y cant o boblogeth Cymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng dwy fil a phymtheg un deg chwech a dwy fil ag un deg saith un deg wyth, ma' hyn dros un mewn pump person. Mae rhai grwpiau o bobl yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi a diodde' o anghydraddoldebe cymdeithasol, pobol sy'n byw ar incwm isel, efalle bo' ganddyn nw gyflog isel, bo' nw ar gontract dim orie, neu unigolion sy'n ddi-waith. Grwpie oedran penodol, yy i'r ddau begwn mewn gwirionedd, pensiynwyr a theuluoedd ifanc gyda phlant. merched a mame, unigolion a theuluoedd sy'n perthyn i grwpie ethnig, BAME. Llywodreth Cymru a thlodi incwm cymharol. Tlodi incwm cymharol yw pryd ma' pobol yn byw mewn cartre ble ma'r cyfanswm incwm yn llai na chwe deg y cant o incwm canolrif y Deyrnas Unedig. Ystyrir bod unryw un sydd yn byw ar incwm o dan chwe deg y cant yn byw o dan y llinell dlodi. Mynegai amddifadedd lluosog Cymru neu'r MALIC ma' Llywodreth Cymru yn defnyddio'r MALIC, y Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, wrth fesur tlodi yng Nghymru. Mae'r Malet yn ystyried gwahanol fathau o ddangosyddion tlodi yn amrywio o iechyd i addysg ag i dai. Os ni'n edrych ar y cartŵn fyn hyn, ni'n gallu gweld ma' 'na elfennau fel diogelwch, cyflogeth, yr amgylchedd 'ych chi'n byw ynddi. a'r gwasanaethe sydd ar ga'l i chi hefyd ma' rain i gyd yn elfenne o'r Malet sy'n dangos mor gymleth yw'r maes. A dyma'r mapie sydd yn edrych yn fwy penodol, mapie Malet sy'n ffocysu ar incwm ag ar dai. So mae'r graff ar yr ochor chwith yn ffocysu ar incwm, a mae'n roi trosolwg o amddifadedd yng Nghymru gan ganolbwyntio ar incwm a mae'n edrych fesul ar ardal gynnyrch ehangach, haen is. So mae'r ardaloedd sy mwya difreintiedig, ma' rheina'n las tywyll, un i un naw un yw'r graddfa a wedyn 'ny ma'r yym ma'r ardaloedd sy lleia difreintiedig yn las olau, naw pump chwech i un naw dim naw. Ac wrth edrych ar y mapa 'ma o Gymru, 'yn ni'n gweld bo' 'na patryme yym o ardaloedd incwm mwya difreintiedig, 'yn ni'n gweld falle yy yng nghymoedd y de fyn hyn ardaloedd Caer- ychydig o Gaerdydd a ag Abertawe hefyd o bosib yym ag yna 'yn ni'n gweld yym timod bod 'na elfennau mwya difreintiedig yym yn y gogledd hefyd yym ma' 'na coridor yym o ardaloedd mwyaf difreintiedig ar hyd arfordir Gogledd Cymru, rhai manau ar Ynys Môn a hefyd ch'mod ma' 'na ardaloedd gorllewinol Cymru hefyd a dwyreiniol on' yn yn ei hun yn ei hanfod 'yn ni'n gweld pocedi o ardaloedd incwm isel yn bodoli yng Nghymru. Wel os ni'n edrych ar y graff ar y dde sydd yn edrych ar yym tai yym mae'n ed- mae'n cynnig trosolwg o amddifadedd yng Nghymru gan ffocysu ar dai yym yn edrych eto yy ar ardal gynnyrch ehangach Haen Is yym a f- fi- ni'n gallu gweld wrth edrych ar yym y map tai fyn hyn bod yr ardaloedd eto mwya difreintiedig yn ca'l eu cynrychioli gan yy Glas Tywyll, a wedyn yr ardaloedd lleia difreintiedig yn ca'l eu cynrychioli gan y Glas Golau Golau, a beth 'yn ni'n gallu gweld fyn hyn eto yw bo' 'na yym ma' 'na pocedi o ardaloedd lle m- yym ma' sefyllfa dai yn mwya mwya difreintiedig, on' beth 'yn ni'n gweld fyn hyn bod y ma'r patrymau yma llawer fwy cyson. ledled Cymru yn wahanol falle i'r i'r incwm lle o'dd y rai mwya difreintiedig mewn pocedi penodol ni'n gallu gweld fyn hyn yy t- clytwaith bron o yym ardaloedd yym s- sy'n sy'n diodde' yn fwya difreintiedig yn ôl y sefyllfa dai so yym i weud y gwir falle llai yym yng nghymoedd y de t'od rhai rhai tystioleth on' ni'n gallu gweld fyn hyn wedyn os ni'n edrych mas i i'r gorllewin i i i Geredigion a wedyn lan lan i ogledd Cymru yym y gogledd ddwyrain a chynrychioleth ar Ynys Môn yym a t'mod reit draw i i ardal yn yym tuag at Wrecsam fyn 'na felly ma' ma' nifer o ardaloedd ledled Cymru yn ca'l eu cynrychioli gan yym lefelau yym gwael iawn o dai. Incwm isel, yn ôl ymchwiliad i dlodi yng Nghymru dwy fil a phymtheg mae hanner y boblogeth sydd yn byw mewn tlodi yng Nghymru yn dod o gartrefi ble mae oedolyn neu oedolion yn gweithio felly mae'r cysyniad yma o dlodi gwaith yn bodoli efallai yn hanesyddol 'yn ni 'yn ni wedi cysylltu tlodi gydag unigolion falle nad sy'n gweithio ond ar hyn o bryd ma' ma'r syniad yma o o dlodi a gwaith yn mynd law yn llaw mae cynnydd wedi bod yym mewn swyddi tâl isel, swyddi ran amser a swyddi contract dim orie, zero hour contract felly beth 'yn ni'n gweld fan hyn ma' natur y swyddi wedi newid sydd yn golygu bod nifer o un- unigolyn sydd yn gweithio yn yn profi tlodi a ma' nifer ohonyn nw felly goffod mynd i i bethe fel bancie bwyd er mwyn ceisio goroesi, enwedig yn ystod cyfnodau yym anodd iawn. Oed a chyfansoddiad teuluol, yn 2019, roedd 28 y cant o blant Cymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol, ma' hyn yn bron i draean a ma' fe dros chwarter o blant yy Cymru. yn yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn ôl ystadege gwladol ugen ugen un reswm posib yw bod oedolyn sydd â phlant yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith neu'n gweithio'n rhan amser er mwyn gofalu am y plant. Yn ogystal ma' plant sy'n dod o deuluoedd ble ma' tri neu fwy o blant yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi incwm cymharol.